kuenda kunofa kuchinosara naume ikoko chinangwa chiri chokuti kuzo naume agozobva naruthi ikoko imwe timu yose yainge ikoko kunofa anokonzeresa nzara kuitira kuti munhu ari mulainage yajesu Ruth atorwe neiyi timu iyi inoda zvecross border maningi kana kwaipa saka munoinda monoroora ikoko vana malonda na kilioni moroora musingazvari fut iri wei yokuti ruth agopinda abatane nanaume vadzokere beterehema saka urongwa hwamwari hwoita kuti judha atore tama ape vakomana vasingazvari vawane kufa kana vachinge vafa iye ndiozototora mukadzi wake uchaona kuti nyange chechi ikamboranwana naonani kanana naye ndeyakristu vanofa chechi ndeyajuda chechi ndeyajuda chechi ndeyajuda vanaonani vanoisa mbeu pasi chimboitai yes. Vana A vari wicked, chimborhanai. Imi vana A chimbobatai, munofa. Oh yes. Munoisa mbeu pasi nhai? Vana vachifanirwa kuropafadzwa nguva yavo yekunzi varopafadzwe. Imi ndopamuri kutoisa mbeu pasi. chimboranai makereke vana e nana onani no problem chechi ndeyachuti
rova ipapo
ndopa unoona kuti onani anokambira zvinhu zvaasingadi zvaasingazivi ruzivo nazvo munoda mabenefits imimi imi mufundisi imi but hamusi kurilisa ka mablessing achona muri kungotora muri kungonakirwa ndimi mufundisi ino dzimba zvadzazara dzekubhoredzero dziri muspiriti dzinodzika rini All right, no problem. ndipasiye iwe onani ka iwe panofiwa nhai e muri wicked matsvagirwa mukadzi akanaka mukadzi uyu and anoproducer imi moita wicked panofiwa yaman panofiwa panofiwa panofiwa tama ndopanoona kuti o oh, uyo mudhara wachona ndiye akanditsvaka ondibhaiza bhaiza achindipa tuwana twake twaiisa mbeu pasi nhaka rwendo runo ndinobata iye nokuti iye akatopuruvha kuti anozvara akazvara tumatsotsu yes but this time ndira kumubata hatizvari tsotsi haleluya yes. yes. yes.
varidza ivavo vanozvara matsotsi vanofa mukadzi wajuda wokutanga akafa azvara matsotsi panofiwa kuprodusa matsotsi unofa saka akazviziva akati problemu yese haizi yajuda chechi yanga inayo yokutanga yoyaizvara matsotsi saka yakafa saka judha ari right nokuti judha haana problem anozvara asi chechi yacho na maari cooperate ari haizvari saka chechi ngaidistroye ife ndonotanga imwe najudha saka tama ndo chechi kana mukati haizvari nhema vanaonana
rova ipapo
kana mukati haina maresult ndivana aehab maresult aripo najuda oh, saka uchiona kuti iwewe ndiwe utori right cheka vana onani kuti kanjani nana e chimbotarisa uchitarisa uchidai so uchaona vana onani vari panyanga vachikurevha unoita right nokusekwa nenyika pasina chabuda no tenet tama ndoyaakaona manje akati no no no no, no. kana zvakadai so muridzi wachona iyeye anokatoprova kuti anozvara therefore ambush
haleluya
tamakazviziva kuti hapana kana nyaya chechi yakafa munhu akuchazavi zvokufudza makwai ah, iye achizvara zvake eka ndimuvinge vakupfeka sechipele vana panzi sechipele usanyanya kumhanya achisi hanzi judha anosvika zvenyu zvokuti muchipfimba asi kana motendera mboenda gokwe muda kuita bindura muchididi judha anosvika wati ndoda kupinda kwauri kuvimba kwechidhara
varidza ipapo
ndiri kuda kupinda kwauri ngatitop nditopinda kwauri izvezvi tama anoti haasi paini zvenyu zvokuti mapfimbwa naishe namwari motsikatsika haamboswera achikutaurira zvinosoptanga kuti tendeuka ipapo asi rachidi achimbokusofta kana watende ukanozokupa mari kana watende ukanozokudai so uzobleswa chiti ai repent kunza anoti oda kupinda kwauri achiudza tama hapana kumbodzi ndine ng'ombe unodziona here aiwa ndoda kupinda kwauri jesu akati ndoda kupinda kwauri usatsike tsike inzwa unzwe zvakati zvotaurwa natama anzi ndoda kupinda kwauri haana kutsikatsika akazoti ndoyachena ndichitogadzirira Makeup yese ndiyo yacho yatotaurwa saka handichatsikitsi ndikatsikatsika vanozoti tozoona kana mapinda kwandiri munozondipei jesu akati tendeuka iti mozondiitirei uchanzwa reply yachona iwe ndokupaka mbudzi iwe kokupaka mbudzi akadaa ah, kambudzi kakanaka ndokupa upenyu husingaperi nejesu tendeu ndokupa upenyu husingaperi haa ah, ipromisi kaisa ko nhasi chamungabatisa haleluya promise yacho naike handidi promise manje chinobatika ngachimbouya ibzes aitotarisa tsvimbo nedzimwe dzimwe ring zimwe zvaizvi mabracelets achizviona kati handitokuwa zvinozobatika manje manje jesu akakutendeuka umazondipei upenyu husingaperi ko nhasi ndipei ndibate ndipei ndibate orit its fine ndichazotumira pambudzi ah, zvakanaka mbudzi orit denga ndichazorwana zvakanaka mwari ndatenda ndipei ndimbobata izvezvi nditomboona kuti ndabata zvinobatika pano ndokarekita yajuda baba vako kuti mhondoro uya vachuti vanopa zvinobatika ndokarekita yababa ivava vanopa zvinobatika ipapo havana nhorovondo ndo mudhara wedu ka anoti kana matindirana anoita Judha ranga risiri tsotsi rakati ndoda kupinda kwauri fair fair kana mapinda kwandiri mondipei ifeafeakai hapana hwandirwa hapana chizwa chitsotsi uri kupabata kuti nyaya yokubhatwa muchitenderwa muchidi muchidi yaya haisiyo paonekwa feya feya kana ndichida ofaringi ndipendula kunodya hongu kana usingani nayo horeki Agradeci aí, pô. baba vako havasi kutenderera pano vari kutoona munhu wavanoda votoda kupinda kwaari ipapo chinzwa manje zvakazoitika zvakanaka ipapo tama aiona kuti okay nhasi ndo mukana wangu wandawana ndapuroposwa naishe vano vane zvinhu zvinobatika ndapropozwa naishe zvinhu zvacho zvobatika ndikutozviona zvikanzi haa orit ndokupa tsvimbo vakomana ndokupa tsvimbo nebrasa nestaff mm. kobva apiwa kobva juda vapinda kwaari vapinda kwaari kobva aenda achienda kobva anobvisa hembe sedzechipfeka vamwe manje kana mapindwa najesu amubisi hembe dzechipfeka muri kugara murimo jesu apinda tama haana kumirira iyoyo akanobvisa hembe dzechipfeka imi mumuri kuti mapinda muchechi mukutotutsira hembe dzezvipfeka Tamari kunobvisa. Nekuti chapinda kwaari chiri hoyi chine marizavu. Therefore akakatanura hembe dzechipfero. Imimi muri kudhakwa muriko, muri kuhura muriko. Eh, makatopindwa anopinda futi munomwadoremo. Maurimo mochimwadoro anopinda futi. uchiswafolya kudaro anopinda hareki kwangotenda anopinda asi apinda chibvisai hembe dzechipfeko ah. tama anobvisa hembe dzechipfeko ogara imimi manje mapingwa najesu hamusi kugara baza rekumhanya muchinyepa tisu tinai tisinayo mazuva ano tisu tinai kupi wamazonyanya kuadvertisa kuda iso ndiye here tama anonyarara anoziva kuti karimo kamwana oh, Yei kwedu ndikoko kwani ndikoko makarira makarira somai mukoti kwedu kwedu tichiri hope dzamubude shuwa makarara muri kurota tama anoti ah, zii yanzwa kuti takasangana najesu akapinda hembe richitoenda kusi zii ndo paunoona kuti nhumbu yauinayo ndeyani nokuti ipapo apo pane kumitisana mitisana ipapo unofanirwa kuchenjerera pane akumitisa kuti nhumbu yachona ndeyani kana isiri yajudha munotakwa tsano kana nhumbu isiri yajudha painosimuka munobatwa mukaurawa chete kana nhumbu isiri yajuda munobatwa mukarobwa kana mapuwa nhumbu musina kupuhwa purufu munobatwa mukarobwa pawapuhwa nhumbu ipapo chipuhwa nepurufu yemurifu pamatendeukira ipapo assurance yedenga yetaziona mapiwa chipuhwa imwe yamutsvene proof kana mapuwa mweya mutsvene proof mava right mava nenhumbu yakanaka musi wachona munongotaura kuti haa makatisiira mweya mutsvene kapayanga hatipinde uyu uri pano akutopinda mudenga munei chamakasangana najesu mukapiwa amuna jeta wenge munotsau makasangana naye kupi ndanga ndina judha hunza tsimbo judha ano vanhu vanoripota ah, tama uya ane mimba ah, akafeva zvisingaiti tama taiti kunyarara nyarara nekupfeka hembe dzakanaka panapa izvombo izvo izvo itsotsi makuhwa akafamba muraini ah, chama eh, inga anga amboshingirira wani paya paya vanenge vachiseka patsineka paya paya anga aina aina e eh, e eh, kobva afa akashingira tikati oe chama zvichisiyana nezvarume izvi uya timboenda kumavhenyu timbokia kia akati ai ndoshingira imba yangu ndoshingira imba yangu kobva anzi ano kobva avevetezwa kunyaya zimudhanariasi jina ndebvu ya juda riya kobva apuwa onani hapana chakabuda akazosarenda ipo paya akumba kwavo asarenda ndopaakazopfeva zvisinganzwisiki zidumbu raraukoloko rizondera juda rizondera juda izo nhumbu ndeya juda Inhumbu ndeyaJuda. Maiwe, nhumbu ndeyaJuda ndopakapa zvakanakira chete. Iye aitoziva kuti pasi pemubhedha ndakaisa itsvimbo zvindori ndinazvo mabhuratireti amene kuti zvazviri zvii chinzwa manje juda akatuma vanhu nembudzi Akadzokerai mu munopamba chifeve chacho. Baba vako harisi tsotsi. Jude. Vakomana vakasvika papa nembudzi kutsvaga uneso vachitsvaga chifeve. Wakawanika pasisina chifeve. Maangels akatumwa achida kuti anotsvaga chidhakwa wakambosangana na Jesu anosvika achikushaya. My God. Sinochinzwa manje. Nyaya yako iwewe. Inyaya yakanaka. Wakasangana na Jesu. Kobva wapindwa na Jesu. Ndo nyaya yandiri kuda. Kana ari pano asati apindwa na Jesu. Ndo nyaya yako pano. Pindwa na Jesu. Hakusiyiweke. Anokupa mweya mutsvene exhibit yokuti ndiye kana pajudgment pasosvika. judha anopa zvinobatika ipapo kuitira kuti kana nhumbu yakura unopuruva kuti ehe ndumbu ndeyajudha uri kuziva here kuti iwewe hauna chinobatika chamwari wawakatenda jesu ane zvinobatika satani murei wenhema devil is a liar nhasi uchatenda kuna mwari anopa zvinobatika nyaya iripo ndeyekuti iwewe mwari wako ane disorder mwari wako haana zvinobatika pane vamwe baba vanga vaine mwana wavo menza zitomboita kuti zvii zvakanaka mwana uyu ainetsa stereka akarega kugara mugeri five baba akangosvika kutosvika ashaya achika achibata bata baba ha baba teti teti teti kanza iwe unondinetsa manda umboverenga nyusu kanza ha tita zviti zvese tine equation yekuti yatapuwa kuchikoro ha zvikanza orit ha no problem usati vata equation iyoyo yaibva kupa yangwi saka vakatora paredi yayo apo kuseri kweparedi kwakuine mupikicha wajesu kuseri kwakuine world map kubva vakwachura world map bepa raya here kuseri mupikisa wajesu kuseri uku world map kobva vari cheka cheka kuita zvimafegments so zvimafegments fegments kobva vazvimixa mix zvikanzi toda kuti usati waita ndisaenda kudzidzisa equation yekuchikoro iyi wati usaassembly bepa iri rimire zvakanaka saka mupfana uyu aiziva kuti bepa iri kuseri kwaro uku kune map world kuseri uku kune mupikisa wajesu paipe paanenge vachitamba achiti kwangu moti kwako kune world map onzi kwangu kuna jesu vachisotesana saka aiziva nyaya yebepe kobva apuwa zvimapiece piece va kuti ndikuudza kuti jesu wako ngaave muodha kuti zvinhu zviite right saka kamwana keke kakati mudhara achitopinda mumba achiti haa kanoswerera kachiasembly kabva kaziva kuti okay nyaya iripo ndeyekuti mupicture wajesu haunetsi mepi inonetsa kuti afghanistan kona iya yakazodaidza zvakuvharwa vharwa kona yeafrica iyo zvinobayana nechi akati aka rega ndiende kusaidi kwajesu kwa nzeve ndonongoinamaridza nedama ziso ndongongodai so ndichikasira kumechanisa hainetsi shepi yajesu hainetsi kobva abatanidza so achibata kuti amini inofita apo kapisike minomuka anzeve panapa haa kobva agadzira chopu chopu kobva atora seuti kobva anamira kuseri kuti ya jesu aibva aiona kubva abatanidza kutarisa kuseri so akaona moyo kuti yabatana nekuti atanga kubatanidza jesu upenyu hwako huri skatatu tanga wabatanidza jesu uri kuziva here kuti mukaisa jesu panzvimbo world yose inoita right hazvigoni kuti mutange kubatanidza world musati mabatanidza jesu ari panzvimbo ah, isu tiri veangikeni eh, isu tiri venhingikiri eh, isu taka batanidzai jesu hey, hey, hey, hey, hey. isusu takazodai so takatangira kuno takazodai batanidzai jesu we ujiite right kana usina musati mabatanidza jesu we ujaibatani kamwana kakaiona kati orit panoda kubatanidzwa jesu first upenyu kuita rekiti hweso pana jesu ari mudisorder makaunzwa pano mukambonzwa wokuku mukambonzwa wembiya mukambonzwa wesichimbo mukambonzwa rimwe zimba akatori wocheka riri pano mukanzwa wengundu mukanzwa mwana achiuyerwa ngoma mukanzwa mumwe anenge achinzwai saka jesu wenyu ari scandal batanidzai jesu eh, zvamakanzwa zviri kuitwa uko ndizvo anoita futi ende zvamakanzwa zvichiitwa kwaye ndizvo anoita futi asi haite izvozvo zvega
varidza ipapo
mwana kuti arasika nyaya yatama kana ndatorasikira kupa kumwe munhu kwakanaka ikandibata ikoko ehe kuziyoni pane zviriko zvavakatora futi zvajesu zviriko zvisiri kwenyu kwenyu hamutambike jesu wacho haumuzi kuti anoda zvipi anoda kutambirwa saka imimi chionai kuti zvamusinawo ndezvipi batanidzai jesu hongu my god ndopaunoona kuti kana tisati taziva tinoswera tichida kurovana pazvinhu zvisiri zvedu zvatisingazivi tinoswera tichida kupokana tichitukana pazvinhu zvatisina knowledge nazvo kana tisingazivi tinobata tama kuti ngaanopondwa akata yaakahura kana musingazivi munobata munhu ari raiti kuti ngauye kuno apon
chaya ndo problemu iyoyi yavanhu vasingazivi basa ravo ndorokubata kuti ane mimba saka judha judha judha uya utonge jesu uya utonge ndo basa ravo kuti jesu uya mutonge tamubata ane nhumbu yajesu wacho ndozvavakaita kuti vabata achifeva mukati uyaitofeva mushe mushe manje uyainyatsofeva mushe ende vanga vanyasobata mushe mushe achifeva but problem yachona ndeyekuti vakazobata one manje amene kuti aifeva yega here one utamubata achifeva munobata chirudzike imi muri kubata one mune disorder chimbodzokerai munhu afevi oga hakuna chifeve chimwe munhu afevi oga muri kubata sei ndopaunoona kuti jesu akati okay timu ine disorder iri kubata one rega ndimboifixa ndimboipisa pachena chena zvikanzi haa no problem haashuwa mutemo unotendera kuti munhu akadai atsitsirwe nematombo ende vanga vatotakura matombo achitoaremera imi munokunetsa kutanga matakura musati manzwa kuti loya ari kutii makabata matombo hamusati maziva kuti presiding officer vari kutii amuzivi amuzivi munotonga nyarara uzivi unotongeyi wakabata dombo ee tambada chifeva ee tambada chifeva kupi orit zvakanaka mabata chifeva fine magona nekuti mutemo uripo
zvenene vanyanga zvino kana zvadai soka imimi zvomoita kana usina kumbotadza hati ngatichiti wakumana rovai wakumana mu saka iye akaziva kuti ndikaramba ndakasimudza musoro kudai so vanozosoda kutiza akaziva kuti ndikaramba ndakasimudza musoro vanosoda kutiza ndikazovapisa kuti ndini pano nebo saka iye akatsikitsira pasi akatanga kunyora uri kupaona kuti paakazosimudza musoro akaona pasina kana hwanda afirwa hatarisi kumeso vakatiza jesu anga afirwa hawapatarisani kungotsveta matombo muchisiikisia papapa kuti mune chokwadi natsai kumira apa titambe nemi kuti munatse kutiudza panotiza munhu futi papa nokuti muri kuhura muri matsotsi mune nyaya dzenyu dzamuinadzo muri matsotsi jesu ndiye anganatsa kuziva kuti vanhu matsotsi achonaka ndiwo akanyanya kuuya neheresi uri kuona kuti people are happy when condemning others vanhu vanofara kutuka vamwe kuno tikatoramu

nhumbu haine yajuta ndopaunoona kuti musi wejudgment ndopa zvakanakira musi wejudgment zvakanakira zvokuti chakakupinda ndicho chauchange uchipresenta neexhibit pamakatendeuka makatambira mweya upi pamakasangana nesit makatora sit ipi kana makatora sidi yemuprofita muri batai mm. kana makatora sidi yemuprofita wenhema muri pamahwani pari kudikwa anotendeuka owana sidi yajesu mweya mutsvene otora mweya mutsvene otora chokwadi yazokwana nguva kuzonomunamata vanamate mumweya nemuzokwadi mukawanza mweya chete confusion takatozomboinda kumwe kwandanzi kwanekanzi huyai muzoshumira kwanekanzi huyai muzoshumira papari panyarati ndikati ndasvikawo ndapuwa mukana wekushumira ngati zvakanaka izvo timu yakawanza mweya iripo hapana chokwadi panga paini vamwe vanga vane madzimai mazigauni anga ine mitsara mitsara yeredhini vamwe vane mazistar star vamwe vane machichi yata no problem tiri pano ndapuwa mukana wekuti tigoshumira lero zvakanaka ndoshumira ndanga tonatso kuti kana vakati hamuna gemenzi hamushumiri ndaida kuripfek aida kuripfeka ndogobopa zvakanaka ndakapfeka mugemenzi haiburi mugemenzi inenge yobuda mandiri nyika yorarama nyaradzo ichitanga ndakanzwa mumwe achiti Ooh, Rapi! Alikoko! Mwe bhazi ari mukona kune mumwe akaita sekuti johannesburg ari koko mumwe kuti petersburg ari zaso ndikabva ndaziva kuti timu iri pano yakawanza mweya chokwadi hapana pana mweya wakawandisa pana pa amaundi yomweya yaita mutinhi mii rimwe rinoti rimwe rinoti
atak
kubva patosumukwa mukana tonzi vane zvavaona ndikatawainge tuno zvakawandiseke
hanzi vane zvavaona simukai mutaure ndikati ah, ndaona zvakaonzi ndikaona kuti ndikaita zvokutamba ndotangirwa netimu dzaonawo fut vachingoti simuka ende atosimuka vakavanidaona zvakawanda vanhu vakati muprofita pano chamakwedere tatsva zvakaitika izvi ndikati panapa handisi kuzobva ndichaprofita munhu wese maukobvanzi wawawawawa ndikati saka ndoda nguva kobundagara pasi mabhishopi ayapa ingainoizwa nzi pandakasimuka kungoti hareruya vese vati vakati vakanyera kuti sei kwakudaidza shumba yerudzi rwajudha kuti shumba yerudzi rwajudha chiitai basa rei pakatendeuka munhu ndichizogara ndofunga ndakaprofitamo kwetu hours hapana kana kuti ndigare pasi ndichingoprofita chete
ndichingoprofita chete ndikaprofita panapa kamwe kamwe vana kuti kiririkiri kodona kare exactly tisu tiri kuprofita aleluya kana tichiri taura hakuna mweya unosimuka kwakusimuka kumira pamusoro pemapere ose kuti mapere ese muno haana simba varoyi vose havana simba kwakutaura ndakamira ndikanzwa kuti kwakaita runyararo ndikati ya Jesus. zvakaitika izvi makuseni vose vakada kutimuonesa kuti mwana mudiki vamwe vachifa manzi mwana mudiki mwana mudiki futi vavanoziva chiri kunogwero mwana mudiki futi nyaya iri pano ndoyekuti une nhumbu yaani iwewe nyaya iripo ndoyekuti musi wejudgment kana wouya nhumbu yaunonopresenta ndeyani nokuti mind juda kana waakarara naye haana kungosiya akasiya apa chindori mtuma kuitira musi wejudgment juda hwanga husiri ufeve nokuti akatoindisa nechimbo nechimbo achiziva kuti nyayo iyi ndinozvimiririra mukadzi handichini jesu kana chokutanga chatadza kuita maresults anotsvaga chimwe kwaakarambwa akaziona kuti ndaroverwa akati aiwa jekerere wandabata ndinomitisa the original israel yakaramba Jesu kwakuti achifamba akati chero chandabata Judha mwanga afa uyo aizvara matsotsi uyu mukadzi waJudha aizvara Onani naEri matsotsi Onani anga ari wicked nemukoma wake Eri kubetserana kuita wicket pana tama anobara indava vakomana vanga vari hafu so apa tama anonazozvara zvakanakanaka ko imi mavajuda matadza kuona here kuti vana venyu havazvari makutora tama mwana akanaka mopa e ari wicket masaa mwari mwari munhu ari wicket anouraya petsozomutora futi mopa onani onani ndokuchiite wesi onani akaita wesi nokuti akainjoya tama yasvika nguva yekuti abudise frutu inobudisa mwana kwakuisa pasi ndo nyaya tisingadi iyoyi yokuti munoda kusevenzesa zvamusingadi kubhadhara ipapa pane chimani play plus yekuti muvhu panofiwa unofa kana wanga uine chimwe chikopokopo changa uchiita please message iyi repent mweya waonani ndewekuinjoya asingabhadhari asi ishe haasii zvakanaro anomeka shuwa kuti unofa haaswera achinetsana newe anongoziona kuti haa maita wicked manyanya therefore zvakwana chifai zvino muzuva ranhasi vati mumwe munhu aitirwe zvakanaka tiri kuparadza spiriti yaonani makatamba baba makatamba amai muzviti zvenyu zviiti mbeu dzikaenda pasi muzuva ranhasi restoration muzuva ranhasi tiri kuita restoration yechitsotsi chose chawakaitirwa nanae nanaonani tiri pano takabata upenyu hwako mumhondoro yorudzi rwajudha Jesu iyeyu anodzoreredza zvose, anobvisa kutukwa kwako kwose. Iyeyu kunze hauzari nhema, vanga vari vana Onani naana ee ipapa usanyeperwa iwewe unozvara nyaya iripo nhasi deadly sentence kuna naye nanaonan deadly sentence zvakashata chaizvo kuita murume anenge achikunyengedza zvasvisi right kuita murume wokuti munotenderana zvinhu I love you. Achiti achiti achiti yes yes. Izo musoro ari kuti no no no no no. Asi murume uyu afana kufa. I love you darling achikukisa so. Pamwe pake ari kuti ha ah, time time tinoisa pasi. Mandipuruzira mandipuruzira pasapa muchida kuzoisa pasi. Ndizvo here? Isho kumusoro kudenga. Vakuda kuitire zvakanaka. Ngatisimudze maoko edu tose. Vanokwanisa kuti vafambe kusa padhuze. Fambai. Simukai. Tinoda kuti tideclare death sentence muzuva ranhasi.